دەرفەتی پێداین کەوا لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی موسڵمان ناسیدا بە خزمەتی ئێوەی ئازیز و خۆشەویست شاد بمەوە خۆشەویستان ئەمڕۆ باسی صیفاتێک دەکەین لە صیفاتی کەسی موسڵمان کە پێویستە مرۆڤی موسڵمان ئەو صیفەتەی هەبێتن ئەویش بریتیە لە صیفەتی دارخورما بەڵێ مرۆڤی موسڵمان و دارخورما، باس لە دارخورما دەکەین، باس لە سیفەتەکانی دارخورما دەکەین کە پێویستە مرۆڤی موسڵمان چۆن ئەم سیفاتانەی تێدابێتن، ئەمەشیان بێگومان هەمووی سەرچاوەکەی لە قورئان و لە سوننەتی پێغەمبەر علیە الصلوة والسلام باس دەکەین چونکە پێغەمبەری خوا علیە الصلوة والسلام مرۆڤی موسڵمانی شوبهاندووە وێکی چواندووە بە دارخورما.

تەماشا کەن مامۆستا یعنی پسیار ئاراستەی قوتابیەکانی دەکاتن بۆ ئەوەی فێریان بکاتن بەڵێ پێغەمبەری خوا علی سڵات و سلام لێرە وەکو مامۆستای هەرەمەزن وەکو مامۆستایەک یانی پسیار ئاراستەی قوتابیەکانی دەکات ئاراستەی سەحابە دەکاتن بۆ ئەوەی فێریان بکات پێیان دەفەرمێت دەفەرمێت لە دارەکان دارێک هەیە دارێکی سەوز هەیە ئەو دارە سەوزە وەک مرۆڤی باوەڕدار وایە سیفاتی وەکو مرۆڤی ئیماندار وایە دەفەرمێ

فەرمووی، فحدثونی ما هی، پێم بڵێن ئەو دارە چ دارێکە؟ دەفەرمێ، فوقع الناس فی شجر البوادی، ئەمە ئیبن عومەر دەفەرموێ، دەفەرموێ خەڵک دەستی پێکرد بە ژماردنی داروبارەکانی ئی لەو دۆڵ و دەشتانە هەبوون، دەفەرموێ، فقالوا هی شجرە کذا و هی شجرە کذا فلم یصیبوا، هەر یەکەی باسی دارێکی کرد، ئەو گوتی ئەو دارەیە و ئەویدی گوتی فلان دارەیە و بەڵام کەسیان نەیانزانی وەڵامە ڕاستەکە کامەیان بەڵام لێرە تەماشا کەنجا تەماشا لە حەیا و شەرمی کەس منداڵ بکەن منداڵی کچکە کە بەڕاستی ئەمەشیان لەم لەم فەرمودەیە بۆمان دیارەوی عبدوڵڵا ڕزا و ڕحمەتی خوای لەسەر بێ دەفەرمێت ووەقع فی نفسی ئەنها النخلە دەڵێ وەڵا یکەتە ناو دڵم کە ئەو دارە دارخورما بێ فأردت أن أقول هي النخلة ویستم کە بڵم ئەوە دارخورمایە فإذا أنا غلام شاب غلام شاب أصغر القوم من ئەو کاتە منداڵێکی کچکە بووم و لە هەمووان کچکەتر بووم لەو خەڵکی کە لەوێن دەرێ بوو ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة تەماشام کرد دیارە ئەمن دەیەمین بووم لەوێ بووم وەڕئیت و ئەبا بەکرین و عمر لا تەکەلەمە دیتم ئیمامی عمر ئیمامی بوو بەکر هیچیان قسە ناکەن کە باوچی بوو ئیمامی عمر لە فەرمی فەکەری تو ئەن ئەتەکەلەمە نەمویست قسە بکەم لە کاتێکدا ئەوان لەوێ بن و قسە نەکەن فەسەکەت تو وەستەحیت و بێدەنگ بووم و شەرمم کرد کە ئەمنیش قسە بکەم طبعا کچکە بوو تازە تەمەنی دە ساڵانێک بوو دەفەرمێ ثم قال و حدثنا ما هي يا رسول الله اینجا صحابە پێغمبەریان فەرمو پێمان بڵێ ئەی پێغمبەری خوا چی ئەو دارە قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة پێغمبەر صلى الله عليه وسلم فەرمووی ئەو دارە بریتە لە دارخورما عەبدوڵا دەڵێ، دەفەرمێتن کاتێک کە ئێمە گەڕاینەوە لەگەڵ باوکما، دەفەرمێ، قلت یا ابتا واللە لقد کان وقع فی نفسی انها النخلە، وەڵای کەتە دڵم کە ئەو شتە دارخورما بێ، ئەو دارە دارخورما بیتن. دەفەرمێ، فقال ما منعک ان تقولها، باشە چی وای لێ کردی کە تۆ باسی نەکەی، نەیڵێی؟

قال عمر لأ لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا دەڵێ ئیمامی آه، عمر فەرمووی خۆزگە دەنا بتگوت باە وەڵی پێم خۆشتر بوو کە چی و چیم هەبواە ئەو قسەیەت کردبا لە هەموو شتێکم زیاتر پێ خۆشتر بوو خۆشەویستان ئەوەی گرنگە بە نسبەت ئێمەوە لێرە ئەوەیان بۆ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام مرۆڤی ئیمانداری بە دارخورما چواندووە یعنی وێکچوونی دارخورما لەگەڵ مرۆڤی ئیماندار یاخود مرۆڤی ئیماندار لەگەڵ دارخورما لە چیدا وەکو یەکن و ئەو سیفاتانە چین کە لە دارخورمادا هەیە کە پێویستە مرۆڤی مسلمان ئەم سیفاتە جوانانەی تێدا بن خۆشەویستان طبعاان وەرن بابەیەکەوە تەماشای سیفات سیفاتکەین و مرۆڤی مسلمان کە هەمان سیفاتی تێدایەوە پێویستە بەو سیفاتانە خۆی بڕازێنیتەوە یەکەمیان دار خورما گەڵایەکانی هەڵناوەرێن واتە گەڵایەکانی دارخورما بریتین لە جلوبەرگ و لیباسی دارخورما و لە جوانی دارخورما. دارخورما بە چیوە جوانە بە گەڵاکانیەوە جوانە و لیباس و بەرگ و پۆشاکی دارخورمایە. بە هەمان شێوە مرۆڤی ئیمانداریش خۆشەویستان باشترین لیباس و پۆشاکی مرۆڤی ئیماندار

تەقوا و خواپەرستی و لە خوا ترسانی بە چ ناو بردووە بە لیباس، بە بەرگ و پۆشاک. کەواتە دارخورما لیباسێکی جوانی هەیە، لە بەرامبەردا مرۆڤی ئیماندار هەمان شتی هەیە کە بریتییە لە تەقوا و لە خوا ترسان، الا ان اولیاء اللە لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانو یتقون، بەڵێ مرۆڤی ئیماندار هەمیشە کەسێکە بەردەوام کە دەیبینی کەسێکی متەقیە کەسێکی لە خوا ترسە چۆن یەعنی دارخورما بەردەوام بەرگو ئەو بۆرگ و پۆشاکە هەیە مرۆڤی ئیمانداریش الذین آمنوا وکانو یتقون بەردەوام صفاتێک لە صفاتەکانیان بریتیە لە تەقوا لە خواترسی اینجا

دەفەرموێ، ئەمە ئەو دارە دار خورمایە، بە هەمان شێوە مرۆڤی ئیمانداریش، باوەڕداریش، دوعایەکانی هەڵناوەرێن، یەعنی پێغەمبەری خوا صلی اللە علیە وسلم دەفەرموێ، هەر بڕوادارێک دوعایەک بکاتن، ئەو دوعایە گوناهی تێدا نەبیتن، و قەتعی صیلەی ڕەحمی تێدا نەبیتن، ئیلا خوای گەورە سێ شتی هەر پێ دەبەخشێت کاتێک کە تۆ لە خوا بپاڕێیەوە.

لا دەداتن و بەڵاکەی لەسەر لا دەباتن پێغم سەحابە دەفەرمونون لەو دەمەی کە پێغمبەری خو علی سلاسلم ئەم فەرمودەی فەرموو سەحابە فەرمویان ئیدەن نکثر کەواتە ئێمە زۆر دوعا دەکەین مادام وابێتن پێغمبەریش علی سلاسلام لە وەڵامدا پێی فەرمونون الله ئەکثر ئێوە چەند زیاد دوعا بکەن ێە خوای گەورە زیاترتان پێ دەبەخشێ بۆتان زیاتر دەکا یەکێک لەو سێشتانە کەواتە ئەمە سیفاتی یەکەم اینجا خۆشەویستان دار خورما وەکو پێغمبەر علی سەڵات وەسلام یاخود ئەگەر تەماشای ئەم ئاەتە پیرۆزە بکەین وەکوەر وەکو پێغمبەریش علی ساوسلام وەصفی کرد مطابق بوو بۆ ئەو ئاەتی کە دەفەرمێ تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها هەر کاتێک بێتن بەری دار خورما دەخورێت هەر کاتێک بێتن جا هەر جۆرێکی بی مەسەەن ڕوتە بێتن یاخود ئەوەی کە پێی دەڵێن بوسر بێتن بەرهەمەکەی یان قەسب بێ خورما بێ کامە بێتن لە هاوین بێ لە زستان بێتن بەرهەمی خورما هەموو کاتێک دەخورێتن بە هەمان شێوە مرۆڤ ئیمانداریش خۆشەویستان مرۆڤی ئیماندار عملی صالحی هەیە لە هەموو کاتێکدا یعنی چۆن دارخورما بەرهەمی لە هەموو کاتێک دەخورێ مرۆڤی ئیمانداریش عمل و کردداری صالحی لە بەیانیان لە ئێواران لە ماڵێ بیت لە سەفرێ ویتن لە تەندروستی باش بیتن یاخود تەندروستی خراپ ببیتن لە هەموو شێوەیەک یعنی چاو لە پێغمبەری خواکە عليه سڵات وسلام و بەردەوامە لە کردداری چاکەم عقەمە بۆ مانەجێڕیتەوە دەفەرمێ پرسیارم لە دایکی ئیمانداران کرد ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ پێم فەرموو گوتم یا ئومە المؤمنین کەیف کان عمل رسول الله صلی الله عليه وسلم گوتم کرداری پێغمبەر صلی الله عليه وسلم چۆن بوو هل کان یخص شیئا من الايام ئا ڕۆژانێکی تایبەت دەکرد فەرمووی لا كان عمله ديمة يعني مستمرا گوتی نا کرداری پێغمبەر صلی الله عليه وسلم بەردەوام بوو ولا طبعا دەفەرمێ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بەڵێ کرداری بەردەوام چکە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم چی دەفەرمێ لە فەرمودێک دەفەرمێ احب الاعمال الى الله ادومها وان قل باشترین و چاکترین کار لە کن خوای پەروەردگار کە خوای پەروەردگار زۆر حەزی پێەکە ئەوەیە کە بەردەوام بی با کەمیش بیتن یعنی کارێکی بەردەوام کاری چاکەی بەردەوام ئەگەر کچکەش بیتن باشترە لە کارێک کە چەندە گەورە بی بەڵام یەک جار بیکەی و یاخود قەتعی بکەی و بپچڕێنی ئەوە کاری بەردەوام باشترە بۆیە خۆشەویستان مرۆڤی ئیمانداریش ئەبەو شێوەیە یعنی حەڕ و یعنی عیبادەتی جۆرا و جۆر دەکات بەردەوام لەو تاعەتەوە بۆ ئەو تاعات و لەو عیبادەتەوە بۆ ئەو عیبادەت هەتاکو دەمریتن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اینجا خۆشەویستان لەوانەیە هەر یەکێک لە ئێمە تێبینی ئەوەی کردوێت کە دارخورما لە هەموو زەویەکشی نابیتن یعنی لە هەندێک خاک لە هەندێک خاچی تایبەت داشین دەبێت لە هەموو شوێنێک و لە هەموو جێگایەک شین نابێتن وەکو گوتم یعنی لە هەندێک خاچی تایبەتدا. دەی مرۆڤ ئیمانداریش بە هەمان شێوە وایە خۆشەویستان مرۆڤ ئیمانداریش بەڕاستی لە هەموو شوێنێکدا و هەموو زەویەک گونجاو نییە بۆ مرۆڤی ئیماندار واتە مرۆڤی ئیماندار شوێنێک کە گونجاو نەبێتن ئەویش یعنی مرۆڤی مسلمانیش پێویستی بە ژینگەیەکی ساڵح هەیە وەکو لە هەڵلقەی ڕابردوو باسمان کرد وەکوون و مەعسادقین پێویستە ژینگەکەت ژینگەیەکی تەندروست بێ ژینگەیەکی باش بێ مرۆڤ ئیمانداریش ناکرێت لە هەموو ژینگەیەک لەبێ بیتن پێویستی بە ژینگەیەکی چاک هەیە چۆن خورما لە هەموو شوێنێک ناڕوێتن بەڕاستی مرۆڤی ئیماندار لەو شوێنەی کە ئەتوانی عیباەتی خواب بکاتن پێویستە لەوێ بیتن هەر بۆش هیجرەت بۆ بۆ ینی پێغمبەری خوالی سلاسنام بۆ هیجرەتی کرد لە مەکەوە بۆ مدینە. دەی هیجرەت هەر لە پێناوی ئەمەدا بوو خی گەورە دەفەرمێت ئینە الذيە تەوەفاهم المەلائکە و ظالمی ئەنفسهم

بەڵام کە کۆچیان نەکردووە بۆ بۆ زەویەک کە بتوانن عیبادەتی خوای پەروەردگاری تێدا بکەن کەواتە مرۆڤ پێویستە یعنی ئەو ژینگەی کە لێتی پێویستە لە کەسانی خراپ خراپەکار خۆی دوور بێخیتن ژینگەکەی ژینگەیەکی ساڵح بی ناکرێت تۆ لەگەڵ لەگەڵ کەسانی خراپ و خراپەکار تێکەڵ بی و بەدوای ئەوان بکەوی بەڕاست هەر بۆیە پێغەمبەری خوا علیە سڵاتی وسلام دەفەرمێ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی ئینجا صفاتێکی تر خۆشەویستان لە صفاتی دارخورما ئەوەیە کە خوددار خورما بەڕاستی هەموو کاتێک دەبینی سوودی هەیە و هەموو شتەکانی سوودی هەیە بۆ نمونە بەرەکەی خورمایەکەی هەم خۆراکە، هەم دەرمانە، هەم قووتە، هەم خواردنەوەیە، هەم میوەیە، هەم حەلوا و شیرینییە و قەدەکەی قەد و باڵاکەی بۆ بۆ بینایەکان بەکاردێ بۆ دروستکردنی خانووبەرە بەکاردێتن گەڵاکەی بۆ بۆ داپۆشینی

بە قسەکانی خۆی یەعنی بە ئەخلاقی جوانی خۆی وتەی کرداری ڕەفتاری مامەڵەی جوانی بەڕاستی هەموو شتی دەبینی هاوکارە بۆ بۆ خەڵک مساعدەی خەڵک دەکات ئامۆژگاری کەریتیان وەعز و ئیرشادی خەڵک دەکاتن فەرمان بە چاکە دەکات نەی لە خراپە دەکاتن کەواتە هاوکاری خەڵکە ئەمە صفاتێکی ترە لە صفاتی ئیماندار کە وەک دارخورماوە اینجا صفاتێکی تر لە سیفاتی دارخورما ئەوەیە خۆشەویستان دارخورمایەکان هەمویان وەکو یەکنین لە سوود و لە کەڵکدا واتە جۆرا و جۆرن ینی هەیە جۆرەکەی و میوەکەی هەر یەکەی لە ئاستێک نین بە هەمان شێوە ئیمان مرۆڤ ئیمانداریش هەندێکیان لە هەندێکیان باشترن ئەوەی چەندە مرۆڤ ئیماندار ئیمانی بەرزتر بێتن لەوەی تر باشترە اینجا دارخورما خۆشەویستان بەڕاستی وشک دەبێتن کاتێک کە ئاو نەدرێتن کاتێک کە ئاوت لێ قەتع کرد وەکو دەڵێن پوچ دەبێتەوە گەڵاکانی گەش نابن جوان نابن و ئەگەر لێت قەتع کرد بە تەواوی دەمرێت مرۆڤ ئیمانداریش بە هەمان شێوە وایە ئەگەر هاتوو ژیانی بەڕاستی ڕێکنابێتن ئللا بە وەحی خوانە بێتن بە کەلامی خوانە بێتن چونکە ژیانی دڵەکان بریتە ژیانی حەقیقی دڵ بریتە لەوەی پەیوەستبوون بەخوای پەروەردگارەوە بەبێ کەلامی خوا بەبێ قورآانی پیرۆز بەبێ زکر و یادی خوای پەروەردگار بەڕاستی دڵەکەی دەمرێتن ئەوە منکانە مەیتەن فاحیەیناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها کەواتە دڵی مرۆڤی ئیماندار هەمیشە بە یاد و زکری خوای پەروەردگار دەگەشێتەوە خۆشەویستان

یەعنی با ڕق و کینەتان لە دڵ نەبیتن زۆر بەرز بن خەڵک بەردیان تێ ئەگریت ئەویش باشترین قەسب و خورمایان دەداتێ خۆشەویستان ئەگەر تەماشای خورما بکەین خورما چەندە تەمەنی زیاد بیتن تەمەنی گەورە بێتن زیاتر خێر و چاکەی زیاتر بەرەکەی زیاتر دەبێت مرۆڤ مسلمانیش بەمان شێوە پێویستەوا بێتن دار خورما زۆر زۆر سەبر و ئارامی هەیە لەسەر تینوێتی پێویستە مرۆڤی مسلمانیش لەسەر بەڵا و مصیبەت زۆر بە سەبر و ئارام بێتن خۆشەویستان یعنی ئەگەر تەماشای دارخورماکەین زۆر زۆر ڕەگەکانی بە قوڵی چوینە خوارێت جێگیرە خۆڕاگرە بەرامبەر با و ڕەشەبا و بەرامبەر ناخۆشیەکان پێویستە مرۆڤی مسلمانیش بەڕاستی ئاوا بێتن یعنی بەرامبەر فیتنە و شەهوات و شوبهات پێویستە بەڕاستی خۆڕاگر بێتن واتە هەر ڕەشەبا و هەر باەکی شوبهە و شەهوات و ئارەزوەکان ڕووی تێکرد تەماعی دنیای بە پێشوەندرا نابێ ئەوەندە یعنی کەسێکی لەرزۆک بێتن ئەوەندە کەسێک بیتن هەموو شتێک کاری تێبکاتن نا دەبێ کەسێک بێ خۆگر بێ جێگیر بێتن ئیمان و باوڕەکەی چەسپاو بێتن بۆ ئەوەی هیچ شتێک کاریگەری تێ نەکاتن بۆیە خۆشەویستان گرنگترین شت لە دارخورما ئەوەیە کە دارخورما هەست و سۆزی بۆ پێغمبەری خوا هەبوو علی سڵاو سلام ئەو دارخورمای کە پێغمە سلاسلم پشتی پێئەدا کە لە مزگەوتەکەی کە وتاری لە مزگەوتەکەی ئەدا جارێکیان پێغمە ساسم کاتێک کە مینبەر دروست کرا و نەچۆ ئەوێ ئەو دار خورمایە گریا بۆ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵاوات وەسەلام بۆیە مرۆڤی مسڵمانیش بە هەمان شێوە پێویستە هەمیشە شەوق و سۆز و حەنین و خۆشەویستی بۆ پێغەمبەری خوا هەبێ عەلەیهی سڵاوات وەسەلام بۆ ڕێبازی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو ارانی باهله وماله دەفەرمێتن لە هەموویان زیاتر لە ئوممەتی من کە زۆر زۆر منیان خۆشدەوێ ئەوانن کە پاشی من دێن کە حەز دەکەن کە بەخۆی و بە ماڵ و منداڵی خۆی منیان بینی بایە تکاکارین لە خوای پەروەردیگار کە خوای پەروەردیگار وامان لێک بکاتن سەقامگیری و ثبات و ئیستیقامەتمان پێ ببەخشرێتن لەسەر شاڕێگەی ئیسلام لەسەر ڕاستە شەقامی ئیسلام بەردەوام بین خوای گەورە ئەو سیفاتانی کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵات سلام باسی کردین لە ئێمەشدا بێنە جێ خۆشەویستان ئەمڕۆش بەم شێوازە گەیشتینە کۆتایی ئەڵلقەی ئەمڕۆمان تا ئەڵلقەیەکی تر بەخوای گەورە و باڵادەستان دەسپێرم خواتان لەگەڵ وەسەلام عەلەیکم وەڕەحمەت اللهی وبەڕەکاتوو